Belê piştî vê nûçeya xwe ji niha jî em berê xwe bidin wêne û peyama belkî ji Qersê ji me re wêneyek hatibê em bi hev re li wan binêrin. Ew qas wêne ketine ser hevdu bi taybetî jî temaşevanê me yê Îranî ji me re pir dişînin. Hem wêneyê xwe hem em bêjin silava ji me re dişînin. Ser sera ser çava mala we ava em bêjin em jî silavê xwe ji we re dişiyênin. Belê peyam wêne neşandiye lê tenê peyam şandiye gotiye roj baş ji we re. Silavê xwe em ji warê jî dişênin. Dîsê ji Îranê ji me re wêneyek hatiye ser seraser çava. Em silavê xwe ji we re careke dî dişênin bi saya we. Em berdewam bikin. Dibêje Kavyê bêne ser ekranê. Ê wele ez ê vî kurikê delal bînim ser ekranê. Lewra cil û bergê wî gelek delal in. Şal û şapik li xwe kiriye û gelek jî lê hatiye. Em berdewam bikin ka binêrim wêneyê ku ji min re hatine. Oo nanê tenûrê jî li ber wa ye, çaya wa jî li ber wa ye. Welle gelek xweş xuya dike. Panîrê sirk jî li ber wa ye. Tabî bi taybetî li aliyê herêmê û Îranê nanê tenûrê gelek berbelav e. Efyet û noşî can bê ji we re. Em silavê xwe ji we re dişiyênin. Ji Îranê dîse wêneyekî dî ji min re hatiye. Silavê xwe ji warê jî dişînim ser seraser çavan bêjin. Belê me wêneyê wê anî ser ekranê. Em dibêjin careke dî hewce nake ez bînim ser ekranê. Yekî dî ez bînim. Silav û rêz. Îsmaîl dibêje li bajarê Îranê gundê Hîndîvanê nivîsandiye. Wele rewşa bajarê wa jî bajarê we jî berf xuya dike û berfê hatiye bariye. Silavê xwe em ji we re dişênin. Hey jixwe hebin û nexweş nekevin em bêjin. Û em berdewam bikin. Roj baş gotiye ser sera ser çava silavê xwe em ji we re bişênin. Roj baş ji we re jî sibha bi xêr û silamet bê em bêjin û ez berdewam bikim bi çend wêneyên di. Silav û rêz ser sera ser çava ji we re jî silav û rêz. Kate ji ku derê ji me re şandiye te ne nivîsandiye. Em jî silavê xwe ji we re dişiyênin sersera ser çava. Rojbaş, TRT Kurdiyê re gotiye sersera ser çava Hazro gotiye qesra Mahfûz gotiye silava ji we re dişiyênim. Sersera ser çava em bêjin em jî silavê xwe ji te re ji hevalê te re dişiyênin û ka çend wêneyê dîs bînim. Êdî hinek jî em naber bidinê ne wisa pir çêbû ez wisa texmîn dikim. Silav û rêz dîsa ji Îranê gotiye ser seraser çava ji Îranîyan re ji hemû welatiyên me re ji hemû Tirkiyê re ji hemû Îranê re ji Hiraqê re em silavê xwe bişênin ji hemû hevalê me kurmancê me kesê ku li me temaşe dike Dengê me bike ji ku derê silavê me ji wan re diçin em bêjin silav gotiye ji Îran sal masê re Muhammed ser sera ser çava Mihemed em bi wêneyê te niha bi navber bi dinê de hinek paşê jî em berdewam bikin ser sera ser çava ji Îranê ji me re ev wêne şiyandiye hevalên bila binêrê heke gund cavbê bila bînê ser ekranê ez silavê xwe ji wan re dişiyênim em berdewam bikin bi va wêneyê xweşik Bila ew werî serê kiranê van keçikên delal silavê xwe em ji wan re dişiyênin û ji Îranê dîsa ji me re ev wêne hatiye ser sera ser çawa ji sîwerekê wêneyekî dî hatiye Mehmet Nur çîzik şiyandiye ser sera ser çawa Mehmet Nur beg em silavê xwe ji we re jî dişiyênin ka binêrim Nadia ji me re ji Îranê ev wêne şiyandiye Ez wêneyê wê bînim ser ekranê, silavê xwe em jê re dişênin ji Îranê re, ji Nadiayê re û ez dewam bikim dibêje ji kerema xwe ka vî bêne ser ekranê, ê wele ez ê bînim ser ekranê lewra gelek delal û xweşik derketiye, gelek em bêjin bawer dikim ew û mamosteyê xwe ne, gelek delal derketiye, silavê xwe em ji we hemiyan re, ji heme polê re dişênin, ji mamosteya we re jî. Ez berdewam bikim. Ka em Selîmê biçûk bînin ser ekranê ji Îranê wisa cilûbergê xwe li xwe kirine, xwe amade kiriye û rûniştiye ser sifrê. Silavê xwe em ji te re dişiyênin. Ez ê ji Îranê wêneyekî dibînim ser ekranê lê bawer dikim ev wêne anîbû ser ekranê. Xem nake em ê careke dibînin ser ekranê tiştek nabê. Ez ê ji Îranê wêneyekî bûkekê bînim ser ekranê, cil û bergê wê jî xweşik xuya dikin. Bûka niya wê em bêjin, ê wele êdî zêr biha bûne, bawer nakim kesek zêrê wisa bikirê ne wisa. Êdî keçik bila ew qet zêra nexwaz. Em silavê xwe ji wan re dişiyênin. Merheba ji Îranê, ji Urmiyê silavê xwe ji we re dişiyênim gotiye ser sera ser çava. Em jî silavê xwe ji te re dişiyênin. Carê wêneyê xwe jî bişînin ku em bêtir û sax em kar bin bi navê we, bi wêneyê we ji we re silava bişînin. Belê ev wêne jî me anî ser ekranê. Ka ji sîwerekê vî kurkê xweşik û delaşî ez bînim. Êdî hêdî hêdî wele ez ê xatir bixwazim. Gotiye ka xwarzîyê min bîne ser ekranê, ser seraser çawa ez ê bînim. Ez ê yek du yekê dî jî bînim serê kranê paşê jî em ê bêjin bes e ne wisa der hunerê min jî êdî dibêje dibêje roj baş sibiha û bi xêr lê hûn çima wêneyê min nayênin serê kranê gotiye ê hewayê me wêneyê te jî aniye serê kranê tu jî mafdarî lewra tu gelek qeşeng derketî em bêjin bi vî wêneyê Xweşik û qeşeng em xwazir jo bixwazin sibe heman saetê de dîse bi peyam û wêneyê we em ê li vê derê bin. Meraq nekin ê kuman ez ê bixwînim. Heya sibe di xêr û xweşiyê de bimênin roja we bi xweş bimînê.